Ыһыллыбат биир ньыгыл эттик буолан, иитин иһигэр эргийэ турар бүппэт улуу куйаар кистэлэҥнэрин билиҥҥи сайдыылаах кэмҥэ дьон олус сэҥээрэр. Ол кистэлэҥнэри науканы кытта алтыһыннаран өйдүү сатыыр дьоннортон биирдэстэрэ бэйэм буолабын. Уруккуттан идиэхтии сылдьыбыт, баҕа санаабынан сирдэтэн, бэһиэ буолан кэҥкэмэҕэ тиийэн учуонай Анатолий Игнатьевич Чомчоев ойуннааһын уонна наука эйгэлэрин алтыһыннаран киэҥ хабааннаах кэпсээнин биир тыынынан иһиттибит. Ойуннааһын тематын эһиги хайдах эрэ ураты баайытык көрөҕүт дии. Хайдара маннык формуланан, игин ити туһунан кэпсии түһэҕин да уон үһүс цивилизация арктическая цивилизация бар диэн бу Юрий Владимирович Яковец диэн экономическай наука доктора профессоры кытта хаҥа цивилизация арыйдылар ол гиперборея диэн арктическая цивилизация диэн холобура бу манна бу картаҕа көрдөххө бу Древняя цивилизация диэн уон икки цивилизация билигин аан дойду билинэр древняя диэн бу күөх өҥнөөхтөр бу тураллар бу бу Грецияҕа эгин онно манна бу бу баалла. Та онтон кинилэр туран бу уон үсүһү артическая диэн бу киллэрдилэр. Ону биһиги хөбүлэһээри гынабыт ити хайысхаҕа. Тоҕо диэтэххэ Бермудский треугольник диэн иһиттигини? Бу баар ол Бермудский треугольник диэн бу. Бу кыһылынан уруһуйдана. Бу Бермудская острова диэн, бу манна туран Майами диэн Америка куората, манна туран бу арыылар бааллар. Бу манна хараабыл боҕо эҥин тимирэр хайыыр эҥин дигинэн туран аан дойдуга бу диэкки эҥин хараабыллар эмиэ тимирэллэр. Бу диэкки эҥин Олору кытта тэҥдигинэр. Оннук наһаа элбэх буотах. Ити биир өттө туран бу манна маннык биир метрэ диаметрдаах эҥин газ газ маннык тахсан кэлэр. Иккис өттө итиннэ туох даҕаны чычаас сирдэр бааллар. Ол анныгар араас туохтар, таастар бааллар. Онно кэлэн охсуллаллар уонна итиннэ туран радиостанциялар иҥин үлэлэрэ тохтоон хаалар. Ол иһин ити бир муски треугольник диэн аатча. Ону ити туһунан туспуол передача да кэпсиэххэ. Ол оннук ол бир муски треугольник бу манна баар. Бу турар бу кыһыл бу. Бу бир муски треугольник диэни Бу манан баар диэни Институт космофизическое исследование и аэрономия диэн бу Дьокуускай куоракка баар космофизиктар ити институттара баар дии. Олор арыйаннар бу тыһынча тоҕус сүүс алты уон экки сыллаахха государственная наука лауреат буолбуттара, госпремияны ылбыттара. Олор бу наушнай чинчиилэрин быһыытынан бу сэттэ уон устан биэһон бышырытааккардыгар бу манна бу Арктика үрдүгэр бу бу бэлиэтээбит бу манна ол бир мускай бутырегольник курдук радиостанциялар үлэлээбэттэр эбит кыайан ол ону үөрэппиттэр улаханнык ол үөрэппиттэрэ туран бу, бу түүн түүн бу сиратааларга ол электрон протон электрон диэни үөрэппитим буолуо оскуолаҕа ол электрон туран төһөмө уонтан төгүл куччаан хаалар эбит оччо протон хаалар буоллаҕа электрон дьон ол атрицательнай минус Ону туох холбуйарый диэн. Ону ити биһиги Диана Васильевналыын инньэ тыһыынча тоҕус сүүрбэ сыллаахтан суруйан турабыт ити туохха вообще интернеккэ быраҕан бу мион диэннэр бааллар. Эмиэ отрицательнай зарядтаахтар. Ол мионнар холбуйаллар. Ол мионнары туран дигине ойуттар туталлар. Ол тутаннар ити ону-маны көрөллөр-истэллэр иҥин диэн. Ол онтуйбут бу Ionosферный провал диэн ааттанар наушнай өттүнэн. Ол ionosферный проваллар бу манна бааллар барытыгар. Уон баран били маннык туннел курдук киирэллэр эбит. Ол аата бу маннык, бу маннык үөһэттэн ол бу бу халлаан оройуттан о куйаартан маннык бу ол бу маннык бу маннык кэлэ. Аты иһиригэр нормальнай. Бу маннык эрэ, холобура бу ол Чирков олорор иһин бу бэлиэтээтибит. Ол иһин Чирков манна үөһэ манна дьиэтин таһыгар таһырдьа тахсар уонна ахтыы баар биир киһи ахтыыта. Ол үөһэ тахсан маннык туран хаҥарар өрө көрөн туран ботугуруур эбит. Ол ботугураан ман киирэн ман аан дойдуга туох буолбутун бартын кэпсээн биэрэр эбит. Ол аата кини информационнай туохха тахсар? Куляҕа. Аа, куйаарга. Аа, куйаарга. Аа, ол оннук ирдэр.
Оннук ол Тюрков кинигэтиттэн формулаларын игин таһааран игин намбараммыт бүтэһигэр туран туох чеҥҥэ тиийдибит биһиги. Ол аата иеносферный туннели Шаманов диэн баар эбит. Ол иһин бу почем чөө бу диэтим. Уонна ким денне диэн эппэт. Ол иеносферная туох баар эбит. туннель баар эбит. Протон диэммит бу сылдьар, электрон диэн бу сылдьар. Миллион диэн бу сылдьар, дигинэн миллион бу манна буолбатах, бу диэкки сылдьыахта бу. Тоҕо диэтэккэ икки сүүс аҕыс түгүл ыарахан миллион ыйааһына. Ол электрон көтөн хаалар, бу миллион оччоҕуна бу манна бу протону кытта ол үлэлии сылдьаллар. Бу ойуттарбыт бу бааллар. Ойун таҥаһа бу баар, формулалара бу сылдьаллар. Ити туох баар бу э, туох диэн ааттаналлар? Ити э, элементарные частицы диэн. Ол элементарные частицы бу күнтэн кэлэллэр уонна куйаартан кэлэллэр. Бу Меркурий, Челбон иҥин оннук-маннык диэн бу Нептун иҥин диэннэр били э, туохтар буоллаҕа планеталар бу хирим буһуддьар, ыйым буһуддьар. Оны өттүбүт бу электрон түүн ол аҕыйаан хаала. Аҕыйаан хаалар диэтин аха. Очам үйөн киирэн биэрэр диэти битти. Ол аата бу Ыйтан тутуулуктаах буоллаҕа. Биир өттүнэн бу сир күн диэкиттэн төттөрү хайыспыт кэмигэр уонна ый тардар кэмигэр. Инньэ гынан бу ол формулалары бу барта буһуруллар уонна ол ойун хайдах бу ол церковь, ол Никон, эдьиий Биэрэ кыыстара эҥин диэннэр бааллар эбит олор ол хайдах бу кыыраннар эҥиннээннэр ол олорон эрэннэр бу кэпсэтэллэрин хайыылларын бэйэ-бэйэлэрин бэйэ-бэйэлэрин кытта хериилэһиэхтэрин да бэйэ-бэйэлэрин кытта өлөрсүөхтэрин эҥин да били ойун иһэн кэбиспитигин дииллэрди ону ол а маҥна биһиги итини дьиктиргээммит уонна арыйбыппыт диэн тугар сытар бу күннэй кардашевская ийэтэ ити хоруйар ити кинигэлэри Люба диэн ол Люба хоруйарыгар бу маннык уруһуйдар бааллар. Бу кыыскар бу маннык уруһуйдар тахсаллар, бу мана тахсаллар уруһуйдар. Онто хүтэн хаалаллар, онтон атын уруһуйдар тахсаллар иҥин диэн. Ол бэйэтэ юридическай наука кандидата, онон быһым уйалаабат буолуохтаах диэн мит онно олоҕураммыт бу маны үөрэппиппит. Любовь.
Эҥин араастаан бары Аахтарагын хатаан баран бүтэһигэр ол хуоп ити математика үксэ дифференциал игэн интеграл диэн оһуоттуугун ону оһуоттаан таһаарбыппыт бу скорее всего кытай тыла буолуохтаах эбит диэн инньэ гынан манна олороммут кэпсэтэн баран кытай сиригэр олорор эдьиийдээх киһиэхэ биэрбиппит уонна ол киһибит киэһэ эбиэт кэннэ кэлэн этэ кытайдыы сурук эбит Бу маннык диэн эбит, бу маннык диэн эбит. Инньэ гынан ол кыыска мантыгар тахсарын туох баарын бартын ааҕан таһаарбыппыт. Аны бу Черков ойун кыыран баран оскуола дириэктэригэр эппит икки чаас кыырбыт, ол кыыран баран эппит бу дүҥүрүм кэннин көрөрө урук кэллэ үөһэттэн куйаартан диэн. Ол уонна бу манныгы көрдөрбүт. Бу тараах, манны төгүрүк игин, бу үс муннуктар уонна маннык түөрт муннуктар. Ону ол оскуола директора уруһуйдаабытын мин көрө иликпин. Боростов били кэпсээбитэ баар. Бу маннык ол үс муннук ийин оннук маннык. Ото уруһуйун бу биһи бэйэбит уруһуйдаатыбыт. Ол ол уруһуйдаабыппыт туран туох тахсан кэллэ бу били еврейдэр ызнактара бу үс муннук бу түөрт муннук оччо били еврейдэр знактара тахсан кэллэ та түгүрүк диэн бу аан дойду куйаар диэн ааттанар уонна туран бу атырдьах диэн ол атырдьах диэн бу дьахтар диэн бутараах бу туран еврейдэр хоруктара уонна арааптар хоруктараны буулуон сөп ол кини оскуола дириэктэрэ арааптыгын билбэт кини көрдөҕүнэ тараах курдук буоллаҕына ол оннук бу туран туох диэ хоруллубутун туһунан дигинэн бу маннык хоруктары блаваская диэн ити эмиэ наукаҕа киллэрбэт бу ото туспа тибиэттэри үөрэтэр ити эмиэ албын дьахтар игин диир киһилэрэ ол кинигэтигэр бу барта хурулла сылдьар туох кэм бу хуруга тахсарын уонна бу хуруга туох баара барта бу туомугар игин ыстарымыыстаты хуруйан манны ааҕан таһаарбыппыт. Ягынан бу ол мион мионунан Олору туһанан бу саахараптаах Зелдовещеннар тыынча тоҕус сүүс биэһин сэттэ сыллаахха туран водороднай бомба оҥорбуттара. Ол мүйону, мүйону туһанан. Мүйону туһананнар билигин радиоактивнай материаллары эҥиннэри көрөллөр. Ити Фукусима один диэҥҥэ авария буолбутугар ону курдаттыы көрөллөр. Ол мюону туһананнар. Ону туһананнар билигин мюонна детектордар диэннэр бааллар. Ити э, томографияга тутталлар эҥин ити УЗИ эҥин аппарат эҥин курдуктар оннуктар бааллар. Уонна бу билигин мюону туһанан электромагнитный генератор биһиги оҥороору сылдьабыт мин ити Обнинскай учуонайдары кытта атомнай станцияны оҥорбут учуонайдарбын кытта оҥороору сылдьабыт, үлэлии сылдьабыт. Инньэ гынан ити бу омук бу ойуттар ити хайысхалара диэн билигин наукаҕа улаханнык киирээри турар уонна киирдэ даҕаны диэххэ сөп бу Константин Иванович Чирков аргыһыттары эмтиир биир хайысхатын бу формулаҕа таһаарбыппыт химическай формулаҕа Бу биһи үчүгэйдик уруһуйдаабат дьоммут, бу биһи киһибит аргыһыппыт бу турар. Үөрэн күлэн үөрэн турар, ырайа кытаран турар. Бу киһи да отой хайдах да тохтуур кыаҕым суох диэн бэйэтэ кэлэн үҥсүбүтүн иһин иһин ол оҥонньор ол киһи ойоҕун ыҥырбыт уонна эппит эн миэхэ үс араас үстүү араастаах оҕуруота аҕал диэбит. Ону оҕуруо аҕалбыт, инньэ гынан тоҕус оҕуруо буолла баара уһуоҕа. Оҕуруо. Ол оҕуруону аҕалбытын уонна ырбаакытын бу киһи кэргэнин ырбаакытын аҕал диэбит. Ол аҕалбытын туран үс устууканы бу хонноҕун анныар тиктэрбит уонна атын хонноҕун анныар уонна ырбаакын хаҕатыгар. Ону иддэҥҥин кэтэрдэн кэбистиэбит. Ону иддэҥ кэтэрдэн кэбиспит ыраах сиргэ олорор дьоннор. Инньэ түөрт уонча биэрэстэлээх сиргэ. Онтон дьэ ол киһи онтон кэтэ сылдьыбыт, онтон кэтэ сылдьанара биирдэ көрбүтэ оҕуруолара сүтэн хаалбыттар. Ону түһэн хаалбыттар диир буоллаҕына. Оннук сылдьыбыт, оннук сылдьан баанньыктан на киирбит, ол баанньыктана сылдьан, арай били маннык эти һууна туран көрбүтэ, манна тириитин иһигэр туох эрэ сылдьар эбит. Хайдах паани диэн боччук маннык гыммыта бөттүөр эмиэ сылдьар үс устуука. Оччо бу оҕонньор киэнэ киирбиттэр дуу диэн манна көрбүтэ манна эмиэ сылдьар эбит үс устуука. Уонна онну кыддьыбыт уонна ол киһи ахтыыта уһурайарыгар ол эмтэммитэ түөрт да сыл буолама эмтэммитэ да ити кинигэлэргэ баар. Ол түөрт да сылы быһа баавша хаһандарга испэтэх уонна иһиэн да баҕарбатах. Ону хайдах эмтээбитим бу биһиги ол ол фосфорная кислотанна уонна молочная кислота бу киһи киэнин ол регулировкалаан ол оҕуруондан регулировкалаан бу дигинэн глюкозаны регулировкалыыр эбит. Ол кислород киириитин уонна уу киириитин бу накилеточным уровень регулировкалыыр эбит. Уонна хайдах иһирдэ киллэрбитин ийэн билбэппит. Оттон наука хайдах бу аргыһыттары бу аргы бу бар, ол хайдах бу молекула бу бар, клеткам бу бар. Ол хайдах бу эмтэниэхтээҕин бу наука бу маннык хуруйар бу Уонна кинилэр бу основно дофаминовай кислотаны оны регулировкаланыахтаах диэ хоруйар ол наука бэйэтэ эмтээбэт кыайар эм оҥоро да илик онтон бу кини ол таах ол тоҕус устук ол оҕуруоннан эмтээх бу оннук араас хайысхалардаах ону бу биһиги биирин эрэ хоруйбуппут ити бу цикл крепса диэн ааттанар Бу холобура бу көрбөт киһини ол Константин Иванович эмиэ көрөр оҥорбут эмиэ баар. Ини урут көрөр киһибит ол киһи туран сүүрбэттэн тахса сыл буолбут көрбөт буолбута. Ону ол дьонноро көрдөспүттэригэр эппит Мэксиргэтэ булуҥ диэбит. Ону хайда булуохпут уо кыһын оттото диэбиттэр. Ону чэ булуоххут уонна мин биир нэдиэлэ буоламмын таҥастаах таҥаспын кэтэн баран кэлиэҕим диэбит. Оттон уоллара биирдэ от тиэйэ барбыта өлө сытар Мэксиргэни булан ылбыт отун аттыгар. Уонна ону илдьэ кэлбит. Уонна ол нэдиэлэ буолан буолан оҕонньор кэлбит, кыырбыт, хайаабыт уонна ол киһини, бу киһини ол көрөр оҥорбут. Ону ити билиҥҥи наука бу холобура Илон Маск нейрочип оҥорор. Оҥорон икки тыһыынча уон алта сыл таһаҕалаан баран бу билиҥҥээҥҥэ дылы ити операция оҥоро-оҥоро ол сөкөрөр-оҥорор быһыылаах. Чистотекка өссө биллэ илик. Имплантан ол мэйиигэ киллэрэ, генная инженерия диэн. Итинник курдук эмиэ бу халта анныгар бу кини үөрэнээччитэ ол киһи эмиэ дьарыктанар. Уонна оптогенетика диэн саҥа наукаты Франциялар, Италиялар, билигин Россиялар кыттыһаннар игин ити оҥоро сатыыллар. уонна офтальмология диэн Федоров хаҕалаабыта билигин Мулдаша бүгін ити эмтээнигин хаҕалыы сынньааччылара баар. Инньэ гынан бу түөрт хайысханан оннук киһи харахтаммыта диэн почти суох. Даже ол уончалыы түгүл операция оҥоронно хараҕа суох оҥорон кэбиһэллэр. Даже кыратык кылатар да киһини. Инньэ гынан ол бу бозонная технология диэн дуу, мионная диэн буолара дуу, нейтронная диэн буолара дуу, бу хаҥа хайысха баар буолуохтаах диэммит бес скальпелы диэммит ол хайысха биэриммит ити ол доктор Истоминнаах дьарыктана сылдьаллар. Уонна бу манна хастаҕына профессордары, физиктары, биологтары химиктары холбооммут, барытын ол академия доктора Истомина диэҥҥэ онно киирэннэр үлэлээн билигин үлэлии сылдьаллар. Онон бу хайысхаҕа хамсааһын баар буолара буолуо дии саныыбын.
Киргини хайдах хайаабыты кини? Мәкчиргини хайа, Мәкчиргэ хараан хайаабыты?
Ол киһи кэлин ол онто туспа ол кэпсиэххэ буол дьиҥинэн ото ыала чааһы быһа кэпсэниллэр ол дьыала ол сыанан кэлэн кыырбытын кэнниттэн били мэкчиргэ тиллэн кэлбит тиллэн кэлэн баран оһох үөлэһинэн көтөн тахсан баран хаалбыт онтон өссө кыырбыт ол кыырбытын кэнниттэн Били киһини хараҕы хайа хара тряпканан баайан баран хаалларбыт уонна сарсыарда арыйаар диэбит. Ата сарсыарда турбута атаҕын тумсун көрөр эбит уонна өлүөр дылы сылдьыта суох сылдьыбыт. Ону уола этэр эбит өскөтүн тыыннаах мэктиргэни булбуппут эбитэ буоллар, ол баапша үсүөдү көрүөх эбит диэбит ол уола. Ол итиннэ ахтыы баар. Аны ол интэриэһинэ диэн мэктиргэ киэнин ол хараҕын киэнин игин үөрэппиппит киһи хараҕын киэнин кытта бу маны кытта өп түбэһэр эбит. Киһи хараҕа Бу хараҕа бу харах кэннэ бу баар. Бу харах кэннэ киһи үс эрэ өҥүдү гынан көрөр. Бу бааллар бу үс өҥү көрөр бу киһи хараҕа. Онтон туран киһи мэйиитэ Баара-уоҕа сүүрбэ биэс бааты туттар. Киһи вообще, киһи вообще сүүрбэ биэс бааты туттар. Ол онтон аҕуһан бырыһыаны ол сүүрбэ биэс бааттан аҕуһан бырыһыанын киһи мэйиитэ туттар. Ол мэйиитэ туран ол электричествота аҕыйах буолан кини бу киһи хараҕар ол элбэх баҕайы өҥү көрдөрбөт, үс өрөҥү көрдөрөр. Онтон дигинэн бу үс өҥтөн бу киһи харааҕа биһиги кустугу көрө бүттэ. Хэттэн араарабытты кустугу көрөн. Төнтөтү хоруйалларына. Оттон дигинэн киһи хараҕа уон тыһынча өҥү араарар. Ол иһин ити художниктар бааллар ди. Ол художниктар аты тус-тус буруһуйдууллар. Били ол өңнөрө атын-атын буолан. Ол иһин хорох дьоннор хайа эрэ худуоһунньугу уруһуйун хөбүлүүр, хорох дьоннор хөбүлээбэттэр, хорох дьоннор атын дьон худуоһунньуктар киэннэрин хөбүлүүр игин ол холобура ол үөһэ турар уруһуй баар дии. Итиннэ хас он көстөрүй? Аҕыйах он көстөр дигинэн. Итиннэ почти он тыһыынча өҥ турар. Ити Светлана Некентева диэн бэйэтэ физик ядерщик үөрэхтээх кыыс ол уруһуйа. Ол биһиэхэ бэлэхтээбитэ. Оригинал турар. Бу ол сенэ хир баар буолбута түөрт аҥаар миллиард хыл буолла дииллэр, хорохтор түөрт миллиард алта сүүсүгүн дииллэр, хорохтор түөрт миллиард икки сүүсүгүн диэн, чонон биһиги түөрт аҥаар миллиард диэххэ били үсүөдүк хуоттуур игин наадатын. Ол оттон туран биир миллиард кэриҥэ ыһылга диэри туох даҕаны уу эрэ турар эбит. Ол аата холобура сиршарын көрдөххө бу сиршара бу бу баар барта уу уонна туохта уо. Онтон ол биир миллиард һыл буолан баран дьэ ол бу аллараттан бу ол уу уу алларааттыттан бу Анаварский Алданский щит, Анаварский щит, Верхоянские это щиты диэннэр олор хоройон тахсаллар. уонна бу хир шаарыгар атын өттүгэр иҥэр. Инньэ гынан ам бастан бу балар тахсаллар. Ынтах Америкада ханна да ханна да туохтата хуах бу балар эрэ бааллар. Онтон өссө 1 миллиард сыл ааспытын кэнниттэн бу Алдан, Учур, Дуома диэн киэннэрэ олор тахсар, хир анныктан били тахса тураллар. Ол аата хирин, бу хирин туран арыы хоройдо хоройон арыы улаатан биэрэр маннык. Онтон дьэ арыы дьэ баран баран улахан чыыстай тахсар Чекуровский надвиг игин диэннэр тахсаллар. Онтон бу балык игин баар буолар Оттон дьэ бу түөрт сүүс уон игин хыл кэнниттэн бу Черскай хиребиэ тигин эмээхсин хайата диэн билүүгэ ити билигин баар хайа ити Хунтаар улууһугар баар олор игин тахсаллар. Оттон муобал киэнэ тахсар, тиит арыы тахсар, өлүнүөк киэнэ тахсар. Оттон бу динозавр ити куоласа булбут динозаврдарын киэнэ үс төрт он биэс миллион хыллаахха тахсаллар. Инньэ гынан бу миллионына хыл. Оттон бу тыһыынчанна сылларга бу сэттэ сүүс биэһон тыһыынча сылга эҥин бу тымныйы буолар. Бу тымныйылар бу буоллар буолан сүүс тыһыынча сыл, биэһон тыһыынча сыл эҥин диэннэр дьэ бу тиийэн кэллилэр. Онтон киһи ити ол бу барта туох киэнинэн ол кембриджскай

Онтон Недорталес, Карманолес дьонтон бу дьоннор эҥиннэр бу түөрт дон тыһыынча ыһылтан ити хаҥарар дьоннор эҥин баар буолбуттара диэн бу тиийэн кэлэллэр. Инньэ гынан бу геологическай киэнинэн көрдөххө ити киһи аймах үөскээһин да тахсыыта диэн бу хүрүннээн түөрт дон тыһыынча ыһылтан ол диэн бу геологическай маннык үөскээһини кытта тэҥнээтэххэ диэн быытыка период баа. Оттон киһи муҥутаан үс сыл олорор. Бу холобура ол балаҕанна олорор Надя диэн аҕата быйыл бэс ыйын алта күнүгэр үс сааһын туолар. Ол сүүс сааһыгар дылы сэрии бэтэрээнэ кинигэ суруйар уонна кинигэ бэчээттиир бэйэтэ маннык таҥар иҥинниир-хайыыр. Мин холобура кинигэни таҥар диэни көрбөтөх да киһибин билбэппин даҕаны. Уонна массыына ыытар иҥиннии. Аа, инньэ гынан киһи ол нормально киһи дигинэн үсүөрдүк аһаан иһэн иһэрдьибит иһин киһи сүүс сыл олорор. Онтон бу Һир үөскээбитэ түөрт аҥаар миллиард сыл. Инньэ гынан кыра оҕустук хуоттаан ылыахпыт өһөп. Түөрт аҥаар миллиард сыл. Так, онтон бу сир өссө олороро балтараа миллиард сыл хаалла диэн удьуо наука дакаастаан турар. Маны эбэбит эбэм кэбистахпына алта миллиард сыл уонна бу ол аата сыл түөрт күммүт үс периодун олорон ааста сыл сир бу түөрт күммүт биирэ эрэ хаалла киһи сүүс сыл олорор диэтибит Маны түөккэ түҥэтэбит, оччоҕуна туран хаһы икки аҥаардыы буоллар, өһүүрбэ биэс буолар. Ол аата киһи сааһыгар сири таһаардаххына сэттэ уон биэс саастаах. Сирбит Сэттэ уон биэс саастаах. Били киһи сааһыгар пропорция курдук таһаардаххына. Бу киһи туран алта уон сааһыгар пенсияҕа барар. Пенсионер. Ол аата сирин пенсионер уже. Дальше. Алта уон биэс сааһыгар бу киһилэр медиктэргэ кэллэхтэринэ эн Ыарыыҥ туох баары барыта бу сааһыраҥҥын ыарыйдыҥ. Эн ыарыһаххын, эн киэр барантах бэйэн дьарыктан дииллэр. Ким да иҥиннэн дьарыктаммат. Ол аата бу сэттэ уон биэс саастаах уже киһи ол медиктэр иһин киэннэрдэр буоллаҕына отой вообще түөһэйэн бүппүт иҥин киһи. Ол аата сириҥ билигин хайдаҕый? түөһэйэн турар. Ол аата ити Тускул билигин туран прогноз биэрэрди. Ол прогноза, скорее всего, аҕыһанча бырыһыана түбэһиэ уоҕа. Ол иһин билигин бу сиргэ туох да сүрдээх элбэх уларыйыы бөҕө буолла, сир хамсааһына бөҕө буолар. Онно-манна хаар бөҕө кэлэн түһэр, саха сиригэр почти хаарбыт уо аҕыйах. Камчатка тимирэн эрэр хаарга, Сахалин тимирэн эрэр, Япония тимирэн эрэр хаарга, онтуойдара ууллуо дии сотору. Онон бу сир, сиртэн ити Илон Маск этэрин курдук Марска көтөр уонна ыйга онно баазан хостор хөп буолла. военнай училищены бүтэрбитим. Военнай училищены уонна инженер буолтум, военный инженер. Ол кэнниттэн военнай академияны бүтэрбитим фрунзе атынан. Инньэ гынан уонна элбэх куурустары бүтэрбитим. Ол иһигэр ити гражданскай оборонаның киэнигэр. Инньэ гынан ол исписээлнэспит биһиннэри барыта билиҥҥээҥҥэ дылы кистэлэҥнэ. Онон ол туох исписэлинэстээхпин игин онно Михаил Ефимович ыйыппытыгар даҕаны эппэтэҕим этэр быраабым суох ол ити сыдьан тон биһиги сыалбыт сурукпут диэн байыаннайдар хайдах гынан элбэх өстөөҕү өлөрбүт киһини диэн кыра күүһүнэн диэн ол иһин ити байыаннайдар этиилэринэн атомнай бомба оҥоһуллубута дигина ядернай бомба диэн ааттанар. Ол бомбаны американецтар аан маҥнай Японияны утары туттубуттара. Онтон дигина хэбиэскэ хойуһу куттаарылар уонна хэрийэ кэмигэр японецтар элбэх дьону кытайдары да буоллун ол иһигэр нууччалары да буоллун химическэй хириэһэбин туттаннар өлөртөөбүттэрэ дигинэн аам маҥна химическэй хириэһэбин немецтэр туттубуттара бастакы аан дойду хириитигэр онон ити байыаннайдар ол үлэлиир хайысхалара элбэх онтон бу кэлин кэмҥэ бу хайдаххынан бу дьон ыарыытын, эҥинниирин куччатыахха наада, дьон доруобай буоларын туһугар диэн мин ол байыаннай үөрэхпин ол киһи туһугар диэн төттөрү хайыһыннарбытым саҕуһан кыраадыс онно сылдьан көрбүтүм бу гражданскай наука байыаннай наукаттан хаалыыта ыраах эбит инньэ гынан ам маҥнай ол биһиги ойуттар иҥин хайысхаларын хайдаххынан бу ол элбэх өстөөҕү өлөрөргө туттуохха сөбүй диэн онно мин төһө иннибиттэн үөрэппиттэр эбит этэ тэбиэскэ үс саҥа хаҕыланаатын кытта ол онно эмиэ кыратык кыттыһан киирэн иҥин үөрэтиһэн баран туораан биэрбитим онто ол кэлин ол ону ханаан үөрэтэн барбытым генетиканы туох да үрдээх үсүөрдү билэр этибит инньэ гынан ол ол хайысханнан үөрэтэ сылдьан ол ойуттар кэннэри эмиэ киирэн тиийэн хаалбытым ол аата байыаннайдар бу урук урукуттан отан бу ойууннары кытта ыкса сибээстээхтик үлэлээбиттэр да барта сибээстээхтик онтон аан маҥна биллэн туран ити гитлер хаҕалаан тыһыынча тоҕус сүүс отут икки отут үс сыллаахтан ньиэмэстэр үөтэн барбыттара тибиэттэр иҥиннэри ол байыанна дьыалаҕа туттаарылар онтон ити кэлин били бу ньиэмэстэр диэн хаама үрдүк араасагын диэн ол расизмы таһаараннар иҥиннээннэр үөрэппиттэрэ ол онно хэбиэскэ хоньуус кыттыспатаҕа эрээри баҕар кыттыспыта да буолуо билигин ити бары докуменнар барыта арылла иликтэр. Инньэ гынан ити сорох суруйуулар быһыыларынан легенда диэххэ, ол легенда быһыытынан сэбиэскэйдэр эмиэ кэспэдииссийэ тибиэккэҥин ыыппыттар гына эбит, ону этэр кыаҕым суох, туох хайдах буолта диэн. Онтон дьэ гынан ол ойуттар хайысхалара диэн культура аан маҥнай аан дойдуга бастакы дьоннору хаҥарар дьон ити ол эбисиэнэни ылымыахха хаҥарар дьон игинни үөскээһинин кэнниттэн аан дойдуга ол норуот үөскээбитин кэнниттэн сразу ойуттар баар буолбуттара. Уонна ол ойуттар ол дьоннору ол туларыгар сылдьар дьоннору халайаллар эбит. Кинилэр ол эбэтэр эмтииллэр эбит. Инньэ гынан ойуттар диэн бары норуокка бартыгар бааллар. Ол туһунан бу үчүгэй баҕайы кинигэ тахсыбыта. Бу Владимир Федоров диэн бу нуучча суруйааччыта Хаха сиригэр төрөөбүт Гүөла Гүөрэхтээх бэйэтэ уонна аан дойду ойуттарын, үксүлэрин кэрийэ сылдьан үөрэтэн иҥин баран бу били кини саха ойуттары үчүгэйдик билэр буоллаҕа дии. Бу манна элбэхтик саха ойуттары суруйбут. Инньэ гынан аан дойду ойуттарын бартын бу манна суруйбут кини. Уонна биллэн туран бу эппиккэ дылы научнай үлэ буолбатах. биһиги ити Диана Васильевнаны кытта биһиги бу ойуттар хайысхаларын наукаҕа киллэрэ сатыыбыт. Онтуойбут туран наукаҕа үчүгэйбаатык киирэр эбит. Ол наукаҕа киирэригэр биһиги олоҕурарбыт бу икки улахан учуонайдарга бу атомнай буомбаны уонна атом иҥин диэн хайдаҕын туох баарын бартын үөрэппит бу Нильс Бор баар. Кини курдук үөрэппит киһи билигин да суох атомы. Онтон бу киһи мэйиитэ хайдах үлэлиирин уонна хайдах үлэлиэхтээҕин үөрэппит ол иһигэр хаха ойуттарын мэйиилэрин, үгүстэрин киэнин үөрэппит бу Наталья Бехтерева. Наталья Петровна кытта мин элбэхтик көрсөн кэпсэппит киһим, киниэхэ үөрэммитим. Инньэ гынан бу кини хайысхатын үчүгэйдик өйдүүбүн. Онтон бу кини... Оттон кини кимнээҕи кытта көрсүбүтүй ол Наталья Бехтерева? Ол кини өлбүт ойуттар мэйиилэрин ылан үөрэтэр уонна тыыннаах ойуттар кэннэрин эмиэ үөрэппит киһи. Инньэ гынан ол аата-суоҕа, фамилията кимий, ол ойуунун киэнэ эҥин диэн хаһан да этиллибэт. Ээ, сөп, аха.
Уонна ол иһигэр бу кини араас омуктар мэйиилэрин барытын үөрэппит Киһи аан дойдуга били мэйиини үөрэтиигэ биир бастакы миэстэни ылар учуонай. Киниттэн ордук билигин даҕаны уһуах олохтообута. Ол тыыннаах эрдэҕинэ ол көрсөн кэпсэтэр хаҕына элбэхтик онтон мөккүһэн да турабыт. Мин сорох сороҕор кини лиэксийэтиттэн үүрүллэн да турабын. Кини сүрдээх оннук туох этэ өһүргэс буолбатах дьэ ону ириэскэ диэн нууччалыы эттэххэ. Ону аан маҥнай ол бистэрбитигэр кини миигин билбэт эрдэҕинэ бу Наталья Петровна эһэтэ Биэктэрап диэн ити бары хоруйалларынан психиатр дииллэр дигинэн ол аан бастаан бу сэбиэскэ хоньуска ойуттары үөрэппит киһи кини уонна бу мэнэриктэри үөрэтиэххэ диэн тыл киллэрбит киһи уонна үөрэттэрэн испит даҕаны ол билиҥҥээҥҥэ дылы кистэлэҥ уонна бу Ленин мэйиитин игин ити туох баарын барытын харайбыт уонна мавзолейга Ленини Бальзамира манньатын оҥорбут иҥин барта киниэхэтэ Биэхтэрэп Владимир Биэхтэрэп диэн Инньэ гынан бу хайысхаларга, бу баларга олоҕуран ити биһиги үлэлиибит. Дьоҕуна ойуун
мэйиитэ уонна боростуой киһи мэйиитэ олох уратылаах буоллаа дии. Улахан. Дьахтар уонна эр киһи мэйиитэ тус-туспа. Дьахтар мэйиитэ сүүс биэһэн грамм аҕыйах эр киһитээҕи. Эмиэн мэйим миэнинээҕэр аҕыйах. Онтон бу итини ол үөрэтэммит былырыын Москва, Санкт-Петербур, Владивосток уонна датын Россия куораттарыттан физик, медик, биолог математик уонна химик учуонайдар кэлэннэр бу биһиэхэ балтараа чаастан маннык лиэксийэни истэн барбыттара бу Россияҕа аан бастакы бу ойуттар хайысхаларын наукаҕа киллэрии диэн этэ Ону сөбүлээбиттэр, сөбүлээннэр бу быйыл сайын эмиэ кэлээри гыналлар. Ол быйыл бу сайын отучча киһини биһиги ылбыппыт. Истибиттэрэ лекциянан быйыл сүүстэн тахса киһи уруттар этилэр, ону биһиги ол отут эрэ киһини ылабыт диэбиппит. Ону билигин муус устарга Москваҕа академия доктора Истомина диэн баар. Ол академия доктора Истомина диэҥҥэ лекцията ааҕын диэбиттэрэ, ону бу Манна олороммут ааҕарга онлайн диэҥҥэ сөбүлэһэн олоробут. Олонно ол ааҕыахтаахпыт балтараа чаастан лекцияны, бу лекцияны арыый уларытан, арыый хаҥалыы соҕус көрөн. Уопсайынан киһи аймах бу ойун да буоларыгар ол онно барыта үксэ аһылыктан тутулуктаах. Инньэ гынан бу Эдай Мос диэн улахан саҥа научнай үлэ таҕыста. Бу американскай учуонай киэнэ. Инньэ гынан бу билиҥҥи дьоннорго ойуттар аҕыйахтар сыыһа аһыылларын түмүгэр. Мэйиитинэн ыалдьааччы элбэх. Төбөтүнэн ыалдьааччы.
Очоно астан олох улахан тутулуктаах эбит да?
Бастакы уочарат астан тутулукта. Уонна ол, ол биһиэхэ лекция ол истээччилэри тэрийээччи киһи бу ол доктор Истомин бу кинигэтэ баар. Ол ойуттар тустарынан. Хахай онугар кэлэн олорон, кинини үөрэтэн иҥиннээн баран, бэйэтэ врач кибернетик киһи үөрэҕинэ. Ол быраас кибернетик кэлэн олорон үөрэтэн иҥиннээн баран, уонна бэйэтэ айылҕаттан кыра гипнозтаах эбит. Инньэ гынан ону туттан дьону эмтээн иһэн бу биһиги официальнай медицинабыт хайдах эрэ сыыһа-хайысха эбит диэн Туспа үөрэххэ үөрэммит эмиэ. Ол үөрэҕэ врач, акушер-гинеколог эмиэ. Э, туспа үөрэххэ онно киирэн э, медицинскэй үөрэҕи бүтэрэн баран өйдөөбүт, уопсайынан бу билиҥҥи медицина арыый атын хоҕусту барыахтаах эбит диэн. Инньэ гынан биһиги ол биһиэхэ кэлэн иллэрээ сыллаахы маҥнай лиэксийэни истибитэ. Ол истэн баран быһа хайысха бүттүөбүтэ тоҕо диэтэххэ биһиги бу бэйэм бу Ника ойуну көстөн уһуннук кэпсэппит киһибин уонна оттон кини туһунан кинигэлэр бөҕө бааллар эрээри биир даҕаны научнай өттүнэн наук киллэрэр биир да кэпсээн суох кини туһунан уонна бу улахан эмиэ ойун бу бадыл ойун буолар Ол бадыл ойун биһиэхэ мен оскуола үөрнэһэртахпына элбэхтэ кырдьыбытын, ньагына элбэхтэ кэпсэппитим, ону биһиги иитиибит туспа буолан ойуну ол хаҕына бу куһаҕан киһи диэн көрөр буоллахпыт. Үчүгэй киһи диэн буотах онно гынан ол кини сылдьарыгар биһи улаханнык хата куһаҕан киһи өрүттэ диир этибит. Инньэ гынан Тыһынча тоҕус сүүс алта уон тоҕус сыллаахха мин оскуоланы бүтэрээри сырыттахпына бу кини суукка баран иһэр эбит. Ити билигин кэлин билбитим. Ол суукка бара иһэн ол биһиэхэ сылдьан ааспыта. Э, ол онно ол аҕабын кытта кэпсэтэллэрин өйдүүбүн. Э, ол киһи бөҕөнө эмтээтим даҕаны э, ким да бэргээбит да киһи уох ону ити хууттуу сылдьаллар эҥин диир этэ ону мин туран бу хөпкө хууттуллар диэх курдук хадыыр этим. Владимир Алексеевич Кандакоп ити ойуттар тустарынан барытын хомуйан уонна үөрэх тэрийэн, хайаан сааһылаан отучча кинигэни суруйда уонна киниттэн ураты ким даҕаны оннук суруйбут киһи суох. Онтон биллэн туран бу кини суруйууларыгар киһи утары да этэрэ баар эрээри Кини эмиэ сэбиэскэй кэм санаа киһи буоллаҕа дии. Уонна ол сэбиэскэй түөрүйэ быһыытынан бу сахалар Байкал диэкиттэн кэлбиттэрэ эҥин диэнинэн уонна бу саха туох баар аан бастаан үөскээбит уонна оннук киһи буолбут киһитэ ити Хаҥалас эҥин диэн суруйар. Ол онно онтон биһиги сөбүлэспэккит эрээри, кини бартын туох баары сааһылаабыт киһи кини эрэ. Уонна ким да сааһылаабатаҕа, инньэ гынан бу улахан суруйууну таһаарбыта. Бу баар. Ыйааһына да ыарахан өһүрөбөт. Уонна бу манна бу кини курдук сааһылаан ким да суруйбатах, инньэ гынан бу маны үөрэтэр киһи, ити ойуттары үөрэтэр киһи бу маны бартын билэрэ наада. Онтон бүтэһигэр ол аараньы итаҕаны диэн улахан үөрэх арыйбыта. Бу Россия юстициятын министиэристибэтинэн аан маҥнай хахалар итэҕэллэрин быһыытынан регистрацияламмыт, билигин даҕаны үлэлии тураллар уонна ол ити ойуннааһыҥҥа научнай өттүнэн киирэн үлэлэһэллэр. Инньэ гынан ол итэҕэл иҥин туһунан Билсиэххитин баҕарар буоллахына, маны билбэккэ эрэ кэпсиириҥинниир ити сыыһа дии саныыбын. Онтон наукаҕа дьигинэн киһи киллэрэр айымньылара икки эрэ баар. Бу Чирков, Константин Чирков диэн абый ойуунун туһунан кинигэлэр уонна Биир өттүнэн бу кинигэни кини кыыһа быраас, үрдүк үөрэхтээх быраас уонна Абыйга сүүрбэттэн тахса кылаабынай бырааһынан үлэлээбит Александра Константиновна суруйбут кинигэлэрэ уонна кини хомуйан. Инньэ гынан да буолуо бу дьиҥнээх отой наукаҕа киирэр үчүгэйдик уонна ол формулаҕа наукаҕа киирэрэ диэн формулаҕа суруллар. Уонна иккис кинигэннэн бу буолар. Күннэй Кардашевская туһунан. Уонна атын кинигэлэр онтон элбэхтэр. Уонна бу Сиэнкин киэнэ киирэр эрээри, бу ойуннааһыҥҥа буолбата бу гипноз киэнигэр киирэр.
Оттон Гаврил Васильевич «Ксенофонтов шаманизм» диэн кинигэтэ Онно тиийиэхпит, кэпсэтиэхпит. Бу ойуннааһын кенер ол Александра Константиновна аан маҥнай бу аҕатын туһунан бу хахалыы хоруйбута, итин нууччалыы хоруйбутунаар төһө үчүгэй. Уонна мунаукаҕа киирэр. Бу Афанасий Федоров алгыстарыҥын тустарын этэ кинигэтэ баар эрээри бу наукаҕа пока киирэри киириэн сөбө буолуо ону биһиги ол тугун була иликпит. Хайысхата ону ол көрдүөххэ наада хайысхата. Уонна бу интэриэһинэн онтон үс бүлүү айдарыылаахтара диэн кинигэ.
Бу эмиэ наукаҕа киирэр да? А, ити наукаҕа эмиэ киирэр. Уон баран ол эттим де бу арыый атыннык киирэр. Уонна бу серешоевскай киэнэ. Бу серешоевскай онтон улахан үөрэхтээх да киһи уонна бу хахалар оттолоругар олорон эҥиннээн хаха лыы билэн уонна хаха дьахтарын кэргэн ылан хайаан иҥин Бу сөптөк хоруйбут, били чисто научное это олох быһыытынан. Оттон бу кэлин тахсыбыт бу Розалия Бравина кинигэтэ бар били ойуттар тустарынан бу манна элбэх ойуттары хомуйбут эрээри эрээри бу чисто били общественный кинигэ быһыытынан суруллубут ол иһин били бу научный буолар хайдах даҕаны кыаҕа уһуо. Ээ да?
Оттон наука диэн биһи тугу билинэбити? Биһи наука диэн аан маҥнай английскай науканы билинэбит. Уонна хайыыр да кыахпыт туох. Аан маҥнай бу ол аан дойдуга тыһынча киһи сыллаахха үрдүк үөрэх быһыытынан арыллыбыт Кембриджскай университет. Ол кинилэр ытына ууканы бартан хагалаабыттар. Ол кэнниттэн Оксфорд онон хайыр да кыахпыт туох биһи онтон эрэ тирэлэбит. Ото бу тоҕо киирбэти Онтон бу манна кэннигэ арааҕый бу наушнай буолбатах. Ээ да. Бу бу манна хурулла сылдьар би. Туох кинигeti. Туох кини? Научно популярное диэн. О, ити наука буолбатах. Уонна онто итинниктэр эмиэ наукаҕа сыһыарыахха сөп уон бары ол наукаҕа ити кембридж киэнин курдук ол формуланан игин барары киллэрэҕин. Химия формулатыгар дуу, физика формулатыгар дуу, биология киэнигэр дуу, хотя бу математическай формулаҕа били иккигэ иккини эптэххэ түөрт кэм буолар буот дуо? Ол курдук оннук таһаарыл тахсар эрэ буоллаҕына наукаҕа киирэр. Онтон ол иккигэ иккинэптэххэ алта да буолуон хэбиҥин диэн диэн куолу диэн ааттанар хахалы. Бу билигин бу ол Никита Истомин бу маннык уопсайынан кини биэс хас кинигэлээх бу билигин бу маннык хуруйбут кинигэтэ баар бу бүтэһик кинигэтэ бу ойуттар тустарынан дегенә уонна туох да сүрдээх психическэй, психологическай олохтоох сүрдээх научнай үлэ бу киһи киэнэ. Онтон наукаҕа киирбит, бастакы киирбит кинигэ диэххэ бу баар. Ульяна Алексеевна Винокурова кинигэтэ. Бу Константин Черков туһунан Александра Константиновна чисто научнай курдук медицинскай өттүнэн суруйбутун, ол Ульяна Алексеевна бу киллэрэн «Наука» диэн Новосибирское издательствотыгар кытта учуонай сэбиэккэ көрдөрөн иҥин таһааттарбыт кинигэтэ. Онон хайыр да кыан бу маннык хайысханнан эрэ наука диэн ааттанар. Икки тыһыынча сүүрбэ биэс сылга Потуннелирование диэни научнай үлэ бөҕөнү суруйаннар Америка үс учуонайа Нобелевскай премия лауреата буоллулар. Оттон биһиги инньэ ол сүүрбэччис сылтан ол туһута суруйа сатыыбыт да кимдэ наадыйбакка сылдьыбыта. Ити Истоминтан ордук ким да өйдөөбөт. Ол киһи кибернетик буоллаҕа дии. Никита Истомин Сыромятников диэн физик киһини кытта суруйбут кинигэтэ баар. Ол кинигэтигэр ол сурулла сылдьар хайдах ырыах баҕайы сылдьар дьоннор бэйэ-бэйэлэрин кытта өйдөһөллөрүн кэпсэппэккэ да хайаабакка да сылдьан өйдөһөллөрүн туһунан. Ону үгүс дьоннор үгүс дьоннор этэллэр это фантазия эҥин диэн. Ханна баары Южнай Кореялар билигин улахан арыйы оҥордулар. Икки улахан суперкомпьютера, квантовай компьютеры туруорбуттар, икки компьютеры. Чэ, икки миэтэрэ икки ардыгар бэйэ-бэйэлэрин. Уонна ол биир компьютер биир компьютертан бэйэтигэр туох бар информациятын биэрэн кэбиһэр. Икки ардыгар туох да суох. Оруону бу дьоннор ол этэллэрэ. Ол икки метраҕа. Ол билигин икки метра. Ол аата бу таах куйаар устун ол ити биһэтэрбит курдук ол, ол куйаар устун бу маннык таах кэпсэтиэххин да сөп, хайыаххын да сөп ини. Наука хайда турар. Ол наука хайдыытыгар Россия киириэхтээх этэ. Ол эрээри итини биһиги ол формулатын бартын суруйан биэрбэппит, тоҕо диэтэххэ хаҥа һэрии һэбэ. Эй. Ото киһини өлөрөр. Ол атомнай бомба ҥэн бу доруоннай бомба диэн онно холоотоххо диэн отой порустуой. Это мелочи. Очоно киһи бандык бу тугунан мэйиитинэн киирэн ол киһини Эдэ ону
ол туспа кэпсэт. Саха төрүт өйдөбүллэрэ дириҥник саһан сытар кыымын наука эйгэтигэр күөртээн күөдьүтэн Аартыктары арыйар Диана Васильевна уонна Анатолий Игнатьевич Чомчоевтарга ыалдьыттаабыт күммүт сарсыҥҥытыгар Дьокуускай куоракка муус хайа уораҕайыгар креативные научные подходы двадцать первого века Чомчоевых диэн киэҥ далааһыннаах кэпсэтии түһүлгэтигэр элбэх киһи тоҕуоруһа мустубута саха норуотун түмэр биир суолталаах хамсааһын буоларын кэрэһэлиир.
Бастакы лиэксийэбит бу нууччалыыта ол гепарборея диэн ааттаабыппыт. Ол аата аан дойдуга аан бастакы дьоннор инньэ былыргы древние люди диэн нууччалыыта олор олорон сирбит ааспыт сирдэрэ быһыылаах диэн ол оннук хайысханнан ини үлэлээбиппит.
Бу тэрээһини бачча элбэх киһи кэлиэ диэн ким даҕаны кэтэспэтэҕэ уонна туох түмүктээх буоларын көрүөхпүт буоллаҕа дии. Биллэрин курдук Анатолий Игнатьевич үс төгүл рак атын атын ыарытынан ыалдьыбыта дии. Ону Ол кэннэргэ саха омуга кылырыыргар бэрдэ ону үүтүн хөмөлөтүнэн ыыттараннар ону иһэн бэттэххэ альбыт ол ыйыннаһа элбэх дьоннор били көрөллөр-истэллэр буоллаа дии. Биһи бүгүн Анатолий Игнатьевич уонна Лиана Васильевна Чомчоевтар бастакы норуот иниттиэр лекцияларыгар үөрэн-көтөн туран кэллибит уонна Бу бүгүн икки-үһүстэн тахса киһи бэйэтин баҕа санааларынан кинилэр бу сыллар тухары үлэлээбит үлэлэрин, инникигэ көрүүлэрин, кинилэр былааннарын туох да олус интэриэһинэйдик кэпсииллэрин киһи үөрэр уонна бу маннык бэйэбит дьоммут олоххо инники туох баарын көрөргө интэриэстээхтэрэ уонна тугу эрэ туһалааҕы бэйэбит да туспутугар уонна дьоммут да туһугар оҥорорго бэлэмнээхпит эбит диэммин мин бэйэм ис санаабыттан үөрдүм уонна маннык лиэксийэлэр өссө наадалар эбит дии санаатым чөмчөөйөптөр бэйэлэрин бэйэлэрэ сайыннарынан эдэр ыччакка оҕолорго барыларыгар холобур буолар киэн туттар дьоммут буолаллар. Биһи бу сыллар тухары хүрбэччэһэ буолла биһиҥкилэр тибиссиппит бакалдын эвенкилер бырааһынньыктара кинилэр тэлгэһэлэрин иһигэр буолар этэ онтон хибээстэһэн бу саха ынаҕа сайдыытын саха норуота бэйэтин төрүт дьарыгын аҕай ахсааннаах норуоттар төрүт дьарыктарын отой барҕы уһуктаахтарын Ити норуот күүһэ ис кут баайа буоларын кинилэр куруук бэлэтииллэр уонна бу сыллар тухары отто ити норуот күүһүнэн дьиэ тутуута, норуот күүһүнэн кинилэр ыарахан балаһыанньаҕа түөспүттэригэр көмөлөһүүлэрэ, ити барыта саха норуота туспа отой киһилии эйгэлээҕин көрдөрөр диэммин наһаа астынабын уонна кини барытын илэ харахпынан көрө сылдьыбыт киһи буоларым быһыытынан бүгүн бастакы лекцияларыгар үөрэ-көтө кэлэн кытта олоробун мээнэхпэр бүгүн хайдах эрэ ураты тэрээһин буола турар ол курдук наһаа элбэх киһи тоҕуоруспут бу залга Икки жүз биэһэн киһи кэлбит, онтон, онтон даҕаны элбэх киһи кэлбит диэн истэн баран кырдьык наһаа сөхтүм. Бүт даҕаны олорор олоппос да суох, таҥар ыйыыр сир да суох курдук. Маннык тэрээһиннэр мэханыахпар хэдэхтик ыытыллаллар. Оту мин бастаан айаннаан ийэми санаабытым. Араха биэһэн алтон киһи мустара булу туора маныг наһаа камернай Тирээн буолара буолуо диэбитим олох этэргэ дылы, кырдьаҕастыын эдэрдиин бука бары мустубуттар уонна олоһун диэн сэҥээрэн туран истэллэр хайдах эрэ тэбис-тэҥҥэ сэҥээрэллэр, үөрэллэр, ыйыталлар. Ону көрөммүн хаддары наһаа сөбүлээтим. Уонна булаана биллэн турар Анатолий Игнатьевич биэрэр информацията олох ураты этэргэ дылы киһи толкуйдатар, дириҥ, наһаа элбэҕи үөрэппит, наһаа элбэҕи аахпыт, Барытын бэйэтэ өйүнэн-санаатынан, дууһатынан хайдары маннык хаамай тугун сүмэтин бу муспуттубут дьоҥҥо тириэрдэр буоллаҕа дии. Уонна манан даҕатан диэхпин баҕарабын аҕыйах ылаатым мин кинилэр тэрээһиннэрин, концертарын ДК Кулаковского ыыппытым, били дьиэлэрэ умайбытыгар онно хаччы хомуура буолбута дии. Ону бастаан дьэ бурдук биллэрбиттэригэр хайдах эрэ долгуйа санаабыппыт. Дьон төһө эрэ кэлэр да кэлбэт да онно хайдах эрэ сезонуйан оччото суох курдук этэ. Ол эрээри арай доҕоор быыс аһыллыбытыгар көрбүтүм олох ы быччар өссө онно ааҥҥа тураллар өссө олоппостору уурбут этилэр. отчу элбэх киһи кэлбит этэ. Ол буолар то дьон бу Анатолий Игнатьевича уонна Диана Васильевна билиниитэ буоллаҕа дии. Итинник чахчы даҕаны биһиги Сахабыт сиригэр норуоттан тахсыбыт бэт боростой өйдөөх санаалаах дьоҥҥо маннык үтүө санаалаах дьоннор итинник лидер буолаллара мэханыахпарнаха үчүгэй. Анатолий Игнатьевич уонна Диана Васильевна бүгүҥҥү түмсүүлэригэр олох Нам курдук сиртэн кэлбитим. Аһаа, олох аадырыстаан. ыҥырбыттара эһиги эн бу түмсүүгэ баар буолуохтааххын диэннэр бээм оттон дьону кытта үлэлэһэр буоламмын психолог уонна бээм эмиэ туспа эйгэлээх буоламмын бу анатолий игнатьевичтаах кытта үчүгэйдик ыкса бизнеспит билсиһэммит тэбистэн үлэлии сылдьабыт сунтаар элгээйи түгэҕэр тиийэммин ити туох да остуолбары көрбүт ол остуолбары көрөн бараммын хааска түһэр да түһэр эргиэ дьэ ол түһэрэн бараммын кэлэммин кэпсээбитим Хааскаларын көрдөрө-көрдөрө интэриэһинэй баай сиргэ ырыттым. Ити Устьеҕа диэммин. Ити сиргэ интэриэһинэй баай туора буолбут, онно мин көрүүлэрбин уруйдаабытым. Онтукайбын илдьэн көрдөрбүтүм. Ону дэлби дьиктиргээбитэ. Бу ханна баарай диэн миигин манна илдьэ бардаххына эрэ табыллар диэн кыс оттото дьэ массыынанан бараммыт олону көрдөрөн кэлбитим. Анатолий Игнатьевич күүстээх, ис хоһоонноох, баай, билиилээх учуонай киһи. ойууттар удаҕаттар үлэлэрин, эмчиттэр үлэлэрин, көрүүлэнэр дьон үлэтин олох научнайдык көрөр. Аны биир эмит дьонур ыраастыыргар, эмтииргэр миин ыҥараҥҥын көрдөрүөн этэ диэбитэ. Хайдах уруйдуун, хайдах турукка киирэҥҥин ороҕунуй диэн. Инди гынан сайын үтүөтүгэр биһиги үчүгэй баайда мустаммыт, эмчиттэргэ да мустаммыт, биир сиргэ тиийэммит кэлбит дьону ыраастааһыҥҥа үлэлэспиппит. Онно олох күүстээхтик сөҕөн турардаах харыстаныаххытын наада эбит ити үлүгэрдээх ыарахан ыалдьар дьону уонна араас буолбут дьону өйдөрүнэн иин бырахтарбыт дьону иин хайда дьиктитик ыраастыыр эбиккит диэн сөхпүтэ. Аны дьэ ол олордохпутуна дьэ ол көрдөрө дьоммутун уруһуйдаатаҕым дии. Бэм аты көрөрбүнэн уруһуйдуубун, ону кини бүтүнү наукаҕа кубулутан иһэр. Бу тоҕо ити кыылы көрбүппүн, тоҕо итинник дьүһүннээҕи көрбүппүн, тоҕо итинник көрөрбүн барытын олох физиканан, химиянан эргитэн аҕалар. Төрдүһэн турардаан миигин эмиэ уруһуйдаар эрэ эми хайдахпыный диэн ону эмиэ уруһуйдаан биэрбитим. Эрдэттэн көрбүтүм оннугун, кини хайдах дьүһүннээҕин. Ону олох атын уникальнай киһи Ол ону сэргээн этэр буоллаа дии, эн биһигин кытта үлэлэһиэххэ, ичэттин көрүөххэ, эн улаатынны көрөр эбиккин диэн. Дьон билигин интэриэһэ, өйө-санаата, баҕарар баҕата сырдыгынан арсыдьаайа сылдьар буолбут. Урукку кэмнэргэ хадаарыйа хараҥа хос буолар этэ билигин интэриэһиргиир дьон, үөрэҕи-билиини ылар дьон эньиэргитэ улаҕатын буолар.
Биир дойдулаахпыт Анатолий Игнатьевич Чомчоев бу

үгэспитин эмиэ өрө тута сылдьар дьоннор кинилэри отто бу олохторо-дьаһахтара, астара-үөллэрэ бэйэбит сиэрбитинэн, майгыбытынан кинилэр олохтоох дьоннор. Бу бүгүн кэпсэтии ити Сунтаарга булуллубут туох дьиктилэри кэпсээтэ. Итини бу дьоҥҥо-сэргэҕэ аан бастаан маннык аһаҕастык таһаарбыттарыгар кинилэргэ махтанабыт. Наһаа үчүгэй кэпсэтии буолла. Бастатан турар, манна былыр ааспыт үйэҕэ саха ресторана турбута Сайсарин ааттаата. Каракай массыйалар толин сахалыы тыыннаах би куораппытар столицабыта би бар ресторан аннугар Бу эмиэ Хахыл Үһүннээх Кулун диэн муусхайа диэн ааттаах ресторан туппутум. Тоҕо муусхайа диэки ханула бэйэм ити хайаларга сылдьарын быһыындаан сөбүлүүм ити Өймөкөөҥҥө баар хайа аатынан муусхайа диэн ааттаммыта. Ити Хахылы тыыннаах, Хахылы айылҕалаах, Хахылы тэрээһиннээх, Баха Гагарин үрдээл элбэх мероприятиены Ыытабыт. Бу бүгүн буллар ити чөмчөөттөр идеяларын өһүрдэ үчүгэй мин тириһи тобустулары зал киһи көрбүт. Инник темалары мин холоро өйүүбүн өттө үрүөм хака киһитэ буларым быһынан бэджабын. Джон Беллин диэн үүрүнэн мирипиэтер төһө да төһө да боллун химир кэлэр дьоҥҥо бартыыр свободный месте бар былахан бар аккаастамаппыт оҥоробут дьон интеллигиан бэйэлэрэ иһиттинэр-көрдөнөр, астаннылар доруобуйаларын көрүннүлэр диэн киэм ааста Көстүбэт эйгэ киэбэ биллибэт киэҥ киэлитин кистэлэҥин наукаҕа дьүөрэлии тутан орто дойдуга олорор киһи аймах олоҕун чэпчэтэр сыаллаах-соруктаах ытыс дьоммут барҕарар модун күүстээх баҕа санаалара кинкиниир киэҥ халлаан устун кыырайа көтөн дьол туоларынан, туску улаатарынан, өрөгөй үрдүүрүнэн сүдү күүстэннэҕэ буолуохтун.